Vatevere zviro kwazvo uchavabata uye uchakunda mukuvanunura muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu, ameni. Ndobva kwaita mumwe mukomana anga arohwa nenhomba yenyama muzita raJesu, haleluya. Ndobva atora imbwa yake ndokuenda musango kunovhima. Saka pane nguva yakanetsa mukomana ndobva agara pasi pamvuri muzita raJesu, haleluya. Yobva imbwa yakewo yagarawo pane mumwe muti, pane mumwe mvuri muzita raJesu, haleluya. Saka chakaitika ndechekuti imbwa yakabva yadonherwa nenyoka muhuro muzita raJesu, haleluya. Saka imbwa ndobva yamhanya kuna tenzi ichiti iwane kununurwa. Muzita raJesu, haleluya. Imbwa pairi kumhanya kuna tenzi, tenzi pavari kuona imbwa ine nyoka muhuro vakamhanyawo vachikwira mumuro. Muzita raJesu, haleluya. Chimboti bvunziro ari padhuze nero kuti unomhanyira kunani. Muzita raJesu, haleluya. Ndati imbwa kubvunza kuti unomhanyira kunani. Muzita raJesu, haleluya. nekuti pamwe kwaune wauri kutomhanyira ari kutotsvagawo kwekumhanyira nekuti pamwe wauri kutomhanyira iye ari kuda kutobatsirwawo kati ndinofara bhaibheri pataverenga rati jehovha ndiye utiziro hwedu zvoreva kuti inini newe Tinofanira kumhanyira kuna Jehovha. Hakuna kumwe kwatinomhanyira kunze kwekuna Jesu, nekuti matambudziko anotouya ende kumhanya kunotodiwa, bati unomhanya uchienda kupi? Direksheni ndo ine nyaya. Uri kumhanyira uchienda kupi kana zvashaya? Muzita raJesu, haleluya. nekuti ukamhanyira kumunhu haana plan muzita rajesu amen kana zvikaoma unoudzani muzita rajesu haleluya usangomhanye mhanye kwese kwese nenyaya dzako muzita rajesu amen nekuti Ukaudza mai Beni mukadzi wangu nyaya dzako iwe patinei tatandara kumba anondiudzawo ini inini pandinouya kuno takutaura nyaya dzedu dzevatungamiri nababa shoko ndichavaudzawo muzita rajesu haleluya baba shoko tovagarawo kumba kwavo vatandara vachaudza mai shoko mai shoko tovakurukawo traine vachaudza traine

anoshanda nemunhu ari padhuze ndosaka manzwa jesu akati kuna pita ibva kwandiri satani nekuti pita anga atopindwa nasatani nekuti ndiye aigara padhuze najesu kana iwewe satani achida kukukanganisa pakunamata asi mumwe munhu wekure anouya achikuvhiringa waunogara naye ndiye anokuvhiringa saka kana satani achida kukuburitsa chechi iweyo makuhwa hauitirwe nemunhu ari kunze nekuti hazvikurwadzi asi makuhwa unoitirwa namai mandere kuti ugoti shuwa shuwa here eredha vekuchechi kwedu kufamba vachidireva ukamuona dza Jimisa hwira mukuru senyaradzo muchisimbisana batisa hwira wako haazi bho tikaenda kubhuku yavatongi chapta ya14 mozonoiverenga pane nyaya yabrother vainzi brother sam zvakaitika nabrother sam unoziva tisamsoni Alright, brother Samson vakawana bhebhi ravo ndobva vaenda kuna mudhara namhomi zvikanzi ndafunga kuda kuroora muzita rajesu eime madhara ndobva amboita nharo ndobva amboita nharo ndobva vazoenda kunoroora pari vachienda kunoroora bradha ava ndobva vatora shamwari yavo ndobva yavaperekedza kunoroora zvakaitika ndezvakaitika Marooro apera munoziva panopedza kuroorwa munhu zvinonzi aya vakuwasha sunungukai maavana vepano aiwa ndava vabereki venyu sunungukai sunungukai sema hachinzwa kunzi sunungukai ndobva atanga kutamba zvirahwe nanatsano muzita rajesu haleluya ndobva apa anatsano kwizi zvikanzi mukaitadza ndimi muchandibhadhara asi mukaigona ndini ndokubhadharai zvakaitika ndezvakaitika ndobva semu anyengerwa ndobva adyiwa chirahwe chechi saka yanga yanguva yekuti abhadhara saka zvakaitika zvakamutsamwisa zvekuti akaramwa nemukadzi wacho ndobva aenda achisiya mukadzi ukaverenga vhesi 20 ya 14 unonzwa kuti sahwira wake anga aita se amuperekedzawo muzita rajesu haleluya but kuramwa kwakaita samsoni sahwira vakasara samsoni kwakuramwa achienda ega muzita rajesu haleluya ukaiverenga unozonzwa kuti Mukadzi waSamsoni wanga arora akazopihwa sahwira vake muzita raJesu. Haleluya, ameni. Bhaibheri zvarakaita parainyorwa, dai Bhaibheri rakanyorwa word by word to word, kana bhuku racho raisafanana muZimbabwe muno. saka zvimwe zvacho zvaitwa sama asi kana tiri pamweya tinokwanisa kuzviona saka regai ndikuudzei zvakaitika zvisina kunyorwa mubhaibheri sahwira ndobva vamuka makusei zvikanzi baba semu ini ndomuziva kubva tiri vadiki kana semu haramwa haramwa semu hadzo ndobva sahwira vapiwa mukadzi iye semhaari kuti ndina sahwira wangu asi sahwira vari kutochiva mukadzi wake wa unoti sahwira sahwira ndati ndisahwira wako here chimboti munhu haazi bo ndinzwe chechi ndinzwe imapostori pane imwe nyaya yandakanzwa paredhiyo ndichienda kumount darwin vamwe sisi vaichema hanzi shuwa shuwa here munin'ina wangu wandakatora kumusha kurizevha kunditorera murume muzita rajesu haleluya mukoma nemunin'ina murume waenda namai iyi muzita rajesu haleluya nyaya yekuti ari kungoudza zvese kuna mainini bamukuru wako wanonetsa ukauya utoda kudziisirwa mvura wanda kupiwa chikafu ndakapfugama ini ndendakanetawo munin'ina ari kuzvinzwa vavachasara vese Munoziva zvinoita Satani? Satani anongonofurira hwani, munonyomorana mega ipapo. Muzita raJesu, haleluya. Vanosara vagodziisirwa mvura bamkuru, vagopfugamirwa vachipihwa chikafu. Satani anongonokwenya bamkuru kuti hauoni ndo mukadzi ndo mudziyo wakafanira ipapo. Vakapindwa china here vana pamuswedesi asi pane vanga vasipo vanga vasipo regai ngokupinzaiwo chenyu china vakadzi haikonai kungotaura zvese zvese zivai zvekutaura nezvekusataura muzita rajesu haleluya dzimwe nyaya ndedzenyu muzita rajesu amen kana baba wekwako wanyanyokuitira zvakanaka udza mwari

ngatimhanyirei kuna mwari nenyaya dzedu bhuku yasecond kings yakati tida kuverengesa ndazoona kuti nguva dzinozogona kuchita chapta yasiti kune nyaya yemuprofita elisha ndobva arongerwa kuda kubatwa muzita rajesu haleluya zvakaitika ndezvekuti masoja akamuvinga usiku vaida kumubata zvagara iriyo tsika yasatani hapana muroyi anoroya masikati hazvike muzita rajesu haleluya vanouya usiku ndobva varomba kuda kubata muporofita wamwari usiku ndobva vakomberedza gomo manheru muporofita wamwari akarara ndambokuudzai kuti zvimwe zvakaitika tinozvidownloada pamwe saka makuseni muranda wamwari pane mukomana aifamba napasta ndobva amuka aida kudziisira pasta mvura yekugeza makuseni paari kumuka inini kufunga kwangu ndinofunga kuti akatombotsetsurwa kana nemuseve hanzi akabva aona gomo rakazara nemasoja kwakudzokera mumba achimhanya zvikanzi muranda wamwari pano tapera muzita rajesu haleluya nditeererei ipa ndisvika panyaya muranda achisvika kune munhu wamwari Indinofunga kuti akasvika akati pastor ngatitotange kutoreurura pano nekuti zviri panze apa hazvisi bhoataponi anga akuda kutoreurura nekuti rari tsotsi muza kuti akazombotenderera payakanoti aiwa zvipo izvo hanzi chinji pai hamuzonoverei rari tsotsi ndakandofunga kuti rara kuda kutoreurura but nyaya yangu iri pakuti Muranda vanhu vazhinji vanoziva zvichinzi akazonzi svinudzai meso ejaya ndii ini ndiri kuda kutaura changa chamboita kuti meso acho avhara muzita rajesu haleluya chikonzero ndechekuti muranga akatadza kuziva kwekumhanyira muzita rajesu haleluya zvimwe kudadai muranda akati Jehovha, honai tapera nemuranda wenyu. Meso ake aigona kusvinuka akaona, but problem yaita muranda ndeyekuti atadza kwekumhanyira, saka ndosaka meso akavharika. Chaita kuti uone hondo, kukura kwehondo dzinokurwisa iwewe, inyaya yekuti hauzive kwekumhanyira nekuti ndizvei vakangodzi naelai munhu inzwai zvinoita munhu anoziva kwekumhanyira hanzi mwari Sinudzai meso ejaya nekuti Elisha waigona kuti sinura uone but ari kuti Mwari sinudzai meso ejaya munhu ari kuziva kuti ndinoudza Mwari nyaya dzangu muzita raJesu haleluya ndati dzimwe dziri kuita kuti ungoona hondo dzinokurwisa zvimwe zviri kuita kuti urare uchidzingirirwa nemuriwo inyaya yekuti hauzive pekueneni kana worara unouza murume wako kuti good night asi mwari haukwanise kuvaita good night nakurara mwari ndichengetei paapapostara ndichitaura kuti zvinoitika takarara hapana anoziva asi mwari vanoziva Muzita raJesu, haleluya. Ndobva pane vhesi yataverengesa kubhuku yasami. Regai ndichitaure nyaya yacho. Dhavhidhi ndobva aenda kuhondo. nevarume vese ndobva vasiya ndonda dzakaita sesu nevakadzi varume chaivo vaenda kuvaenda kuhondonananachii saka vari kuhondo varova hondo uku guta riri kusara richirohwawo havasi kuzviziva pavari kudzoka vachiimba dzechimurenga vesimudza gumo haridzi rako vachirova dzechimurenga vachiuya vari kusvika guta ratsvairwa rese turume nhando twatwasara tuye turi kubararadza hanzi vakadzi vaenda nezvinhu zvese zvakanaka zvaenda bhaibheri ukarivenga noti awana mukadzi awana chunhu chakaita

Muzita raJesu, haleluya saka zvadaro mani inzwai pane nyaya yangu inzwai zvinoitwa najesu dzapedza kuchema kusvika mbabvu dzorwadza dzakati kune muprisita uya neefod dzobva dzaenda kuna mwari zvikanzi mwari ndoteera here izwa zvinoita munhu anoziva mwari haukuite dzungu rekuteera unorohwa ukapenga nekuti kubva kuhondo wakatoneta kare saka unotsvaga ashuwarenzi yamwari ukaita backup yamdhara apana chinowanika yekuti utadze kuziva kwekumhanyira paunoenda kumusha wikese unosvika imba yakadaro yakakwana enda panapa paona itiwoyi unodzoka ichirira yatsvairwa yese kuda kuti uite confusion kuti saka mwari wacho haabatsiri vanga ndakaenda kumusha haina kubiwa ndaenda kuchechi yabiwa handiteerere iwe asi mwari wedu munhu anoziva anomhanyira kuna mwari onotsvaga confirmation yamwari muzita rajesu haleluya nekuti vamwe vanotaura vachiti kuvharwa kwerimwe to kune rimwe rinenge raaiwewe ukanotaura namzari vanokuratidza ravhurika ravo ndichipedzisa mukristu ngaazive kuti anomhanyira kuna mwari obva aisa futa muzita rajesu haleluya nekuti mukoma mogeni wataura zvakanaka kuti unogoita unoputika ukatadza kuziva kumhanyira unoputika muzita rajesu amen saka ndiri kuti inini ndichipedzisa mukristu ngaazive kuti anomhanyira kuna mwari hakuna kumwe kunomhanyirwa nemukristu kunze kwekuna mwari hakuna kumwe kunotaurwa nyaya dzemukristu kunze kwekuna mwari muzita rajesu haleluya mukristu achibuda kuenda kubasa ngaataurire mwari mwari ndoenda kunoshanda mwari ndichengetei mukristu achienda kunohodha mama mudoni makaisa bhaketi refish apa Mwari ndoenda kunohodha Mwari ndichengete zvoona matengerwa adzinoitwa munoita kunge muri kupa vanhu mahara asi inyaya yekuti maziva wekuudza mukaudza inini kuti muri kunohodha munogona kuswera musina kutengesa nekuti ndinenge ndakatsvanga kuti zvenyu zviri kufamba handinzwe kuda kuenderera mberi vadikani asi mukristu ngaazive kuti anoudza nyaya dzake kuna mwari muzita rajesu haleluya vana baba nanamai kune dzimwe nyaya dzakaitika kare nekuti vamwe vari kutadzira kupindira denga jojeti yakanga ichipisa pamazuva iwawo vachitadza kuziva kuti kune dzichapisa kudarika dzakambopisa kune dzakaita mukurupira kare dzekuti dzikaridzwa pamagrosa nhasi tine dzimwe hama dzakatsemura bhutsu pakrismasi dzichitamba madhau vachikanganwa kuti kuchauya tafadzwa nyarara vana baba nanamai kune dzimwe dzava kupisa zviri nani unonzwa mukomana wepamasvingo akuti tiya dheti haadha teiko inzeraya tinoda waini itsva hatichade waini yakare vakaendepi vakomana vakanzi nabhaibheri shoko ramwari muchazara nemweya mutsvene hatichade kutangwa nemukodzoro tava kuda mweya hatichade vachadzakwa nekare pfeka muna varenda vamwe munotadza kunamatira tafadzwa nyarara vamwe makatadzira kunamata eliza iwe dzokorora kutamba kwako kunondisungisa katarina vana katarina vakabuda mustaera takumbodawo dzenyasha vatinomira savana vamwari vatichatarise panyama takuda mumweya majaya iko zvinoakona madzengerera vati kare vaiti vakatitina vakutotaura inzwi ramambo vati iko zvinokuvata kunge danda usiku hwose hatakuda waini itsva iyo inotaurwa pana yetu kuti musatanga basa kana mweya mutsvene asati ava pamusoro Elamanda korevera vasvika